Korin lehkhathawn pahnihna, bungruk chang khat leh chang hnih. Pathian khawngaihna chu sawtpui lova inhmuh lohna turin amah thawhpuiin ka ngen chiam a che u. Hun lawmawmah ka ngaithla che a, chhandamna nîah ka ṭanpui che, a ti si a. Pathian thu kan chhiarte kan zah atân mal min sâwmsak rawh se. Pathian hmaah kunin i lo ṭawngṭai ang u. Haleluya, amen. Haleluya. Pa leh fapa leh thlarau thianghlim chibai kan bu ka che. He ke he rawngbawlna hi hun rei tawh tak atanga ruahman tawh a hun a thleng mek a ni. Vawiinah hian Vaivakawn Kohhran mipuite tan hian thlarau thlarau lam ruahpui rawn surtir ang che. Mitin saltang min chan chhuak la, thlarau a tuihal lo te tan tuihal na min pe la,

Chu i thu chuan mitin hnenah Lalpa mahni inhmuh fiahna turin Lalpa piangtharo te pawh an piantharo zia in hria a piangthar to tisa na in an nasa taka tlak buak to te tan pawh a lusun chhungkaw te zawng zawng tan pawn i thu hmang hian kan zavai me hian van ngaina min hruai lut vek ang che o lalpa kan mamawh che kei leh ka unaute hian kan ngai tak meuh che a vaina hian kan zinga nang lo cheng la kan nena cheu rin lar thor liang che i khongai tanpuina kan lalpa Isua Krista hmingin kan dile amen vaina hian Patea thil min hmuhtir sawina hun ka hmang dawn a. Pathianin inlarna min hmuhtir campingah pawh sawi tawh mah ila mipui zingah han sawi nawn leh kan duh a. Pathian min hmuhtir chu a tam ve a tam a ṭhahnem ve tho a. Mahse eh, lehkhabu a lo chhuah takah hian hei hian nasa takin min chhawk a. tichuan an sawi tan nghal tawp mai la inlarna hi i pathian min hmuh tir hian thenkhat te chuan mithi tho leh te min tia mahse mithi tho leh ka ni lova ni mithi tho leh ka ni lova chi pawh ka ni lova damlo pawh ka ni lova ka taksain engmah harsatna ka nei lova ni pathian inlar min hmuh tir dawn hian chu mai bakah pathian hnenah hian inlarna hmuh hi vawikhat mah ka dil ngai lova inlarna tih vel hi ka ngaisang lo a e pathian min hmuh tir tirh pawh hian sawi chhuah pawh ka duh lo a ni mite kan hian lo kal khawm ṭhin a ngaihthlak chakin chung lai pawh chuan engmah hmuh ka nei lo ka lo ti lui tlat a mahse pathianin ka thil hmuh tir che kha zep suh sawi rawh eng chen nge i zep dawn a min ti a tah chuan ka hlau em em mai a ka sawi chhuak ṭan ta a nia Tichuan, sangkhat za kua som kua le pasarih Abrilah ka piang thara ka pian thar atanga ni sawm nia he in lar dai lalpan min hmuh tir ani. Tichuan ka pa in ka pian thar ti atang ka pa in tawngtana in min siam saka chu tawngtana pindanah chuan kan tawngtai lai takin in larna hi lalpan min hmuh tir ani a ka pian thar atangin ni sawm nia ani. chuan eh, mi thi tho leh pawh ka ni lova thi pawh ka ni lova damlo pawh ka ni lova ka taksa engmah harsatna ka nei lo heng thil min hmuh tir tur hian ka taksa engmah harsatna ka nei lova kan tawngtai laiin ni khaw hrelovin ka tlu top mai ni chuta tang chuan in larna chu min hmuh tir ta a tah chuan sawmkua leh pasarih Sawmkua pakua sawmkua sawmkua leh pariat pakua kum thum chhung khan nasa taka hruaiin ka awm ta a. Chutah chuan Pathianin ka thil hmuhtir che lehkhabu-ah i ziak dawn ania a ti a. Tah chuan engtin nge keiin ka ziah theih ang le ka tia. Tun hmain Manipur-ah kan awm thin a, tawng pawh ka thiam lo va. Mm. tawng pawh ka thiam lo ani chung lai chuan i hmar tawng hlir kan lo hmang thin a chhungkua pawh tunah pawh kan la hmang a lalpa kei hian engtin nge ka ziah theih ang le ka tia tah chuan lehkhabu ziah dan tur te min hrilh ta vek ani lehkhabu pathum ka ziah tir ang chenga ka thuî awi nih chuan in hnenah ka la inlar reh dawn ani a tia chu pathum min hmuhtir sawmkua leh pakua thleng min hmuhtir hnuah chuan vawiin thleng hian Pathianin larna chu ka la dawng ta zel a tichuan kei chu zawlnei ka ni lo mahse zawlnei te angin zawlneite kalkawngah hian a chang chuan min hruai thin a zawlnei te pawh lal awmdan dik lo te heta mi pathian mi awmdan dik lo te a hmuh tir thin a va kal langin va sawi rawh a tiang hian kei pawh eh, tia zana ka mulai te hi van tirkon mi rawn kai tho va lehkhabu leh pen la rawh a rawn tia engtina tur nge ka tia e chuan lehkhabu leh pen ka la a mi panga chan chin te mi rawn hrilh an hming kha mi rawn hrilh vek a kha mi te chanchin kha mi rawn hrilh vek a hei hi an hnenah va sawi rawh a ti a chutiang chuan mi awmdan dik lo te mi na pathian thutlung an bawhchhiatna chungchang te thil lo thleng tur te an chunga thil lo thleng tur mi hmuh tir te va sawi a ngai thin a mahse mi lawm ka hlawh ngai lo mi huat zawng hlir ani a a tlangpuiin an pathian thu awih loh zia sawi ani tlangpui chutiang chuan vawiin tun hnai lampangah hi chuan chutiang lampang chuan mi hruai tawh thin a a hun hmasa lamah chuan tichuan thlarau hruaiin nasa takin ka awm a a chang chuan Hei zel an ti ang chi ka taksa atangin min hruai chhuak a ka taksa kalsanin a changin darkar khat te e ka ti darkar chanve te minute sawm te sawm panga minute sawm li tiang vel te tikhanin a duh chen chen min hruai chhuak mai ni tichuan a tak ka taksa chuan min hruai chhuak a ka, ka lu ah min chhuahpui a tichuan ka lu ah min chhuahpui a tichuan ka taksa atangin min kal chhuak hruai chhuak a tichuan a duhna na min hruai a tichuan ka taksa min dah lut leh thin mahse ka taksa ka kalsan rai chuan ka kut ka ke te mi thi pang ang maiin a lo vawt vek tawh a ka taksa ka lo luh leh hian thil na te ka hre thei lova ka kut te hian na a hre thei lo a rei tak te hi ka thisen han lum tan velah te hianin engkhanin i ka awm thin a a chang chuan chutianga thlarau hruai thlarau hruai chhuah ni si lo hetia ka awm lai te hi eh, ka thil hmuh te a buai vek a eh, a chang chuan hetia ka awm mai mai te hi eh, ai gupta ramah te ka va kal dai a a chang chuan Euphrates tui kamah te mi din tir a chutiang chuan in voi leh khata i ka awmna hmun ka min ti danglam sak tawp mai ni i tlu tawp si lo hian chutianga min hriattir chang a awm a a chang chuan a aw benga ka hriat a awm bawk a mi chanchin te mi rawn hrilh nawlh te a awm bawk a a chang chuan mumang lamah te mi rawn bia a a chang chuan tv ka en lai te hian milem ka hmu ve thei lova thil dang a lem ka hmuh mi hmuh lo ang kha ka, ka va hmu ta daih mai ni TV-ah te hian chutiang te chuan min hruai thin a tah chuan Pathianin lehkhabu chu i ziak dawn a ni a ti a engtin nge kein ka ziah ang ka ti a tah chuan hetiang ang kan bible ang ni lo lehkhabu zial lehkhabu zial vantirhkoin a rawn keng chhuak ta a ka hmain rawn dah tak kan en chuan Genesis Exodus Leviticus number Deuteronomy ti loin ziak a tichuanin eng atan nge heng hi lalpa ka tia hmangaih Johana thupuan ka ziah tir ani hmangaih Johana ka ti Mosia manga ka lekhabu zia ten ni hi heng hi mo sia manga ka lekhabu zia ten ni hetiang ang hian nang po lekhabu chu i ziak ve don alawm atia tichuanin lui kama mi hruai chuak ta a ta chuanin lui kama chuan lungkhawk rok tak tak mai lo awma keini anga tiang lekhabu ni si lo lekhabu zia la ni ta chuan mangai zohanan e mosian genesis azia lai mi en tir ta ni ta chu anin i mosiat chu a kawr chu tunlai kekawr ang hi ni ve lo kawr fual a chhuk a tial ani ta chuan a ha a Genesis a ziah lai chu ka en ta ni hetiang ang hian nang pawh lehkhabu chu ka ziah tir dawn che ani atia e chuanin lui kam atang min hruai kir leh ta a chumi hnua ni dangah chuan min hruai leh ta a Patmos thliarkara min kalpui leh ta a thliarkar te tak te ah hian Mangai Johana taksa chau em em a lo awm Lalpa thlarau ina thil a zi ati lai ka va mu leh ta a ta chon kan ena Mangai Johana thupuan ka zi atir ang hian nang po lehkhabu chu ka zi atir ve dawn che ani ati ta a tichuan chu Mangai Johanan thupuan a ziah lai men tir hnuah chuan min hruai kir leh ta a chuan in chu mi hnu daiah chuan inlarna chu sawmkua leh pasarih May ni kua ah min hmuhtir tan a a kum leh February thlain ka fanu ka thil hmuhtir te chu ziak tawh rawh le a rawn ti a tichuan lehkhabu leh pen ka va la ta a chuan ka dairy nikuma ka dairy kha ka va la let leh ta ni tah chuan nikuma ka dairy kan la a ka chiar dairy kan kewa kha kum khat chunga min hruai ni leh thla darkar kha ka hmu ta vek ani ka dairy ah chuan mase nangman in en ta ula chuan in engmah in ziak lo ang hi ni mai mase thlarau kan kei chu min hmuh tir ta vek mai a min hmuh tir ni leh thla ka hriatna kha ka nei ta vek mai ni i chuan tin ka ena a chuan lehkhabu chu mi ziahpui ta a lalpa chuan mak em em mai chu hun awl ka ngah em mai lehkhabu kan ziak teh ang a tih theih loh lalpan a duhun apiangah min ziah tir thin ani lalpa chu fakdam rawh se ta chuanin lalpan lehkhabu chu min ziah tir min ziah pui ta a zanah te hian dar sawm pahnih te hian van tirkon mi rawn kai tho a enge ka tia mi rawn sawi nok nok a mi rawn kai tho a enge ka tia lehkhabu ziah hun tawh e a rawn tia zan dar sawm pahnih ten min ziah tir tan a a tuk zing dar sarih te ka zo thin tikhan a hun awl ah pawh ni lo hun awl ah pawh ni lo lalpara duh hun apianga lehkhabu chu mi ziah pui ta a min hmuh tir zo che ka ziak ani ngai lo a kara thla eng emaw zat a kal masa ta ropui ka ti em em mai chu hei mumang chu mu fia em em mah ila thla engemaw zat a ral chuan kan theihnghilh vek mahse mumang ang a ni lo lehkhabu chu ziak rawh le a rawn tih chuan a hun lai boruakah mi hruai kir zel kha ta mi thla sarih hnua thla sarih kal ta a min hruai kir lai boruakah khan ka cheng zel mai ni keimah kha khatiang khan lehkhabu chu mi ziahpui ta a tichuanin kan an ziak zel a kut ziakin register ang chi ahian phek za hnih ka ziak to ni Lalpa ka ti tawp tawh dawn ania aw ka tia i zia ani hleinem keima zia ania keiman ka ti tawp ang a tia tichuan min hmuh tir zel a min tikhanin a chang min ziah tir bawk a tikhanin tum sawmnga leh pasarih min hruai tum hian vawiina ka thil hmuh tir che hi lehkhabu pakhatna a tawpna ber ani ka rawn inlar leh hunah chuan lehkhabu pahnihna bul tanna tur a ni ang a ti leh ta a tichuan min hmuh tir ta zel mai a tichuan in sawmriat leh pathum atanga min hmuh tir zel tikhan in bu hnihna min tih tawp sak leh a ka rinlar leh hunah chuan lehkhabu pathum tur ka hmuh tir tawh ang che a ti a chutiang chuan lalpan lehkhabu pathum chu min hmuh tirin min ziahpui ta a tah chuan a pahnihna min ziahtir hi zawh hnuah chuan sangkhat zakua sawmkua leh pasarih a sawmkua leh pakua ah hremhmun min hmuhtir ta a hremhmun chu thla kaw chhung min hruai ani chung lai chuan hrehawm hi ka ti em em mai a dragon ruang am angin hremhmun min hmuhtir ta a ti chuan thlarau hruaia ka awm apiang mai chuan hremhmunah hlir kan lut ta a chutah chuanin hremhmun chu sawmkua leh pakuaah min hmuhtir a kum kum thum a kara a tla engemaw chen kan buatsaih si lo chuan sawm sang hnih leh pali khan kan release thei chauh a karah engemaw thleng ziah chawlh min pe lalpan tichuan kum engem ten kum thuma kal hnuah khan hmm, tichuanin ziak tan tawh rawh min ti a tah chuan min ziah tir tan ve chauh ni lehkhabu pathumna pawh hi lehkhabu pathumna hrem hmun mi hmuh tir lai phei chuan zan ka mu thei lo chaw ka ei thei lo hlim hmel ka pu thei lo hrem hmun mi hmuh tir a rapthlak ka ti lutuk a ka bengah lah an mangang al thawm ri a cham reng a ka mitthla lah chuan mihring na tuar tawp tawp mai laptop top mai hi ka mitthla a awm reng a chung te chuan min ti tap nasa lutuk a Pathianin vanram i fanpui lai chuan lalpa ka haw duh lo tiin ka ngen ngat ngat thin a mahse hremhmun mi fanpui tak tak lai chuan Lalpa, ka awm duh tawh lo. Ka haw duh. Min dahthla rawh. Ka ti ka ti mai a. A tirah chuan inlana min hmuh tir hi min ti tawp sak thut ta se ka dam zo lovang. Ka khua har em mai tiin ka van ngai lutuk hi ka ṭap ka ṭap ṭhin a ni mahse a hun tawp lama hremhmun min hmuh tir tak tak mai chu inlan hei ti tawp tawh mai teh lalpa inlan hei ti tawp tawh mai teh tin ka ngen ngawih ngawih a ka ngen avanga tawp thei ni bawk si lo ka thil hmuh khan mi del ṭhin chung mai chung mai piah a ramin a pathian tunlai phei chu ramina pathian thinurna kan tawng tur vantirhkoh sikeng ina mi ina fan lai te mi an tir a chung chuan mi han delh belh leh phei chuan pathian inah phei chuan man man deuh lo phei chuan lalpa mizoram i hrem i hremna ka hmu peih lo remiti nih chuan ram dangah min dah rawh Mizoramin i hremna kan to lai hi hmuh ka duh lo. Ramdangah min dah rawh tiin ka ngen a. Mahse Lalpan rem a ti lo a, heti hian min la dah hrih chu nia. Chutiang chuan Lalpan thil lo thleng tur te, mi thianghlim lawr te min hmuhtir a, sakawlh lo ding tur te hi Lalpan min hmuhtir remchang a awm hunah chuan chung chu kan ka sawi turah ka ngai a. Sakawlh lo ding tur te min entir a, thil lo thleng tur chi hrang hrang min hmuhtir a hrehawm hi ka ti em em thin. chu tiang chuan lalpan lehkhabu pathumte chu mi han buatsaih pui a tah chuan a hmasa berah chuan kan ṭhian zoin panga kan ni a kan ka pa pawh a tel a kan ṭhingṭhi kual a ṭawngṭaina pindanah chuan kan ṭhingṭhi kual kan ṭawngṭai a chuta kan ṭawngṭai lai tak chuan van atanga eng mawi tak lo in khawh thla hi ka hmu ta a chu van atanga eng maw rawn khawh tha chuan min rawn khawh fuh ta a min rawn khawh fuh veleh chuan ka lu atangin ka hit thla mep mep ka hit thla mep mep ka ke hmawr a thleng ta a ka ke hmawr a thlen veleh chuan ni khaw hre lovin ka tlut top a chu veleh chuan te kan hoi chho chu van tirhkoh pahnih ka hnen lam pan rawn thlawk thla in ka hmu a an sam chu rang ka chak rawng ve ve ani a ṭhui loh kawr var an ha ve ve a thla an nei ve ve a tichuan ka hnen lam pana rawn thlawk thla in kan hmu a ka bul hnai an rawn thlen veleh chuan ka bul hnai an rawn thlen veleh chuan lo kal rawh lalpa fanu min ti a tichuan ka taksa aṭangin min hruai chhuak a ka taksa ka lu ah hian min chhuahpui ani chuan ka lu atanga tia lalpan min hruai chhuak chiah mai chu ṭhuilo kawr var min hak tir a vanram lam panin min thlawh chhoh pui ta a chuta lalpan min hmuh tir ṭanga min hmuh tir danah chuan mithi te reng reng pawh hi an thlarau hi an lu atangin an chhuak vek tih hi ka hre thei ta ni chutah chuanin eh ka taksa atanga min hruai chhuah che chu ṭhuilo kawr var min hak tir a chung lamah sang taka min thlawh chhoh pui a boruakah khian min dinpui ta a chuta ṭang chuan ten kan hawi chho chu hla takah hian in ropui deuh mai ka han hmu ta ni eng ut mai hi ka han hmu a van tirh ko te u khitah khian kal ve ka chak pathian hnenah min dil sak ula pathianin rem a ti nih chuan khitah khian min kalpui ve ra u ka tia tichuan Vantirhkohte chuan min dil sak a, vanram lam panin min thlawh chhohpui ta a. Vanram lam pana vanram lam pana kan thlawh chhoh lai chuan Pathian hnenah chuan Lalpa, i aw ringawt ka hre ṭhin a, i hmel min hmuhtir rawh. I hmel hmuh ka châk ka ti a. Pathian ka pian thar tirh ka pian thar tirh ka pian thar ni aṭangin Pathian aw ka hre nghal a. ka hriat dan chu Abrahama te a biak thin ang khan kei misual hi min be ve ni alpa chu fakin ro se Abrahama te Mosia te zawlnei te a biak thin ang khan ka pianthar ni hian o ka hre tan a pa fa in komang hi kan ni mai pawn lamah hian in mi awm se mi rawn bia se amah hmu thei silo ang hian a o ringawt siang hian ani e chuanin min be thin a vanram lam pana kan thlawh lai chuanin lalpa i aw ringawt ka hre thin a i hmel min hmuh tir rawh i hmel hmuh ka chak ka ti a mahse lalpa chuan ka fanu ka hmel i hmu thei lovang tumah ka hmel ka hmuh tir ngai lo ka hnunglam en rawh a ti a kawng kawia tia mihring an kal liam chiah an hnunglam kan hmu zuai ang hian Pathian hnunglam chu ka hmu zuai ani. Mahse a en dan chu ni sasak vanglai tak anga eng hi nia eng zuai ka hmu. Mahse ka en rei thei lo. Reilote ah chuan vanram kawngkhar bul chu kan thleng ta a. Vanram kawngkhar bul kan an thlen chiah chuan vanram kawngkharah hian Pastor Thangnguran mi lo hmuak a. Chuta mak ka tih em em mai chu chu chu hei kan christian hlabuah pawn a hla phuah te pawh kha a awmin ka hria a manipur lam pastor thlarau mi deuh mai ni a tichuan kawngkhar bulah min lo hmuak a han in chibai chu ka pa te pian hma a thi tawh ani pastor thangura chu ka pa te pian hma a thi tawh ania mahse ti kan in chibai chiah chu pastor thangmura ani aw hei hi tiin tuman min hrilh lo te kan in chibai chiah chu pastor thangmura ani tih ka hre thei lalpa khan hriat min pe ani chutiang bawk chuan nang leh kei pawh hmangaihtu hnen kan thlen hunah kan hmangaih kal ta ten min hmuak dawn a hla phuahtuin lawngchawlhna hmuna hmangaihten min lo hmuak a ti hi tak tak a ni a thihna rei tawh mah se langin i hmangaih kha i hai dawn lo lalpa chu fakadam rawh se hriatna lalpana piangchenga i hre dawn a ni i pa i hria anga i nu i fanu i fapa te kha i hre dawn a ni i hriat ngai loh zawng zawng pawh i hre ve dawn a ni tah chuan kan inchibai lai chuan lalpa a nuam e mai kawmhlen mai ange hetah hian kawmhlen duh ka ti a mahse lalpa chuan ka fanu kha kha lawm ka hlauh ber mi tam takin vanram fan an chak a min dil ṭhina nimahselangin awm hlen an chak ṭhin avangin ka fanpui duh ngai lo ani nang pawh khawvelah kir leh mai rawh min tia ngawi rawh lalpa vanram nawm zia te vanram ropui tak chanchin te hi ka thianten an hre ve duhawm sia min fanpui ta che ka ti ta a tah chuan a hmasa ber tum lalpan min hruaina hmasa berah chuan pathian mi thianghlim te pathian mi ropui te ka hmu ni vanram kawt suah vanram kawtah biakin kawt ang hian vanram kawta ka din lai chuan lalpa khanin hmuh phal namin pe ni ta chuan vanram kawta ka din lai chuan ka bulah van tirko ten min nghak reng a lalpa hmangaih Johana ka hmu du ka ti a tichuan vanram atang chuan a rawn chhuak ta a han ko chhuak a vanram kawngkhar a rawn kan chiah chu a leilam hmel puin a rawn chhuak ta ni vanah chuan van taksa thlak thleng ani na in vanram kawng ka rawn pen chhuak che a lei taksa hmel pu khan min en tir a kan in chibai a nun nem leh zaidam tak hmel pu ani ta chuan chung chu mi thianghlim te an ni hmangaih zona chuan min thu min rawn chibai a thu ka min hrilh a min fuih a chumi hnu ah chuan lalpa tirhkoh pawl a ka hmu duh ka ti leh a tichuan tirhkoh pawl chu rawn chhuak leh a kan in chibai a ani pawn thu min chah a hetiang le hetiang mi thil lalukhum ka dawn na chhan hi rinawm takin chhel takin rawng ka bawl a chuvang chuan nang pawh chhel takin rinawm takin rawng rawn bawl rawh aw ti ten mi han chah a pate lampang chalkawlh thui lampang hmel fel tak fing hmel tak ani ti chuanin chumi hnuah chuanin lalpa Petera ka hmu duh ka ti leh a Peter nen chuan kan in chibai leh a chutiang chuan Stefana te nen kan in hmu leh a Mari pawh ka hmu ni chutah Mari nen chuan kan in hmu a chutah chuanin lalpa Eliza min hmuh tir leh rawh ka ti a han en te ate te kan en chu vana a nung chunga Eliza an lak chhoh lai tak kha Pathianin min hmuh tir a ang ka tih chu hei fianpui fianpui ate chawhmeh kan han suak te kan han suak hi ang ka ti sakawr tawlailir chak taka lo kal hian Eliza ding lai chu thian an la aten van lama a chhoh pui a van boruaka van taksana thlak thleng saka van taksana thlak thenga chuan van lama a nung chungin a lak chhoh lai tak chu ka han ena ta chuan lalpa juda iskro ta min entir ro ka ti le a han en te khu atia hrem hmun lam ka han en ta a juda iskro ta ka han hmuta en te khu khu khawela ka dam lai khan min hraltu ni khu chutiang khutiang bawk khuan keimah aia thil dang duhtu keimah min hralhtute chu an chan tur chu hrem hmun a ni a ti a chutiang chuan Pathian mi ropui tak tak nen kan inhmuh hnuah chuan a hmasa berah chuan vanram chu a chhungah luh min phal lo va biak in hi vanram ni ta ang sela tia biak in pawn atanga te kan kal hual a tia kan kal hual a tia a chunglam kan en ang deuh hian a chunglam tia kan en ang hian pawn lam atang chuan a chunglam chu min entir ta a ni ka kal chak thei reng reng lo min hruaitu van tirkawt in an kan an kal ta a abang chu rangkachak leh lunghlu chu tin reng a chei mawi ang ani a ma silangin dar thlang angin en tlang thei veka rangkachak te lunghlu te chu far dawn lek lek ni te hian ka hre thin a ka kut ka han do thin mahse a far thei bawk si lo mihring tawng hian a sawi chhuak thiam lo a ropui zia chu rangkachak leh lunghlu pawh hi hei aia thil hlu dang kan neih tawh loh avangin a tehkhin nan kan hmang a ni mai zawk hei ai hian nasa taka ropui a ni a chang phei chuan a mawi voi som nga ain a mawi zawk kan ti leh regot thin tichuan kan en a bang te chu en tlang thei vek chu tih rual chuan van mi te ka han en a pawl lama kan en chu hetia awm mai mai emaw hetian kong ko emaw pakhat mah ka hmu lo an zavai mai chuan pathian fakin an lam dual dual a hla phuahtuin mi ngai lovin an leng ram thianghlima kiran rel lo an kal zel tih hi tak tak ani he lei hi an ngai tawh lo he lei lam ngai hmel reng reng ka hmu lo keinin kan ngaih te reng nen an ni erawh chuan he lei hi an ngai tawh lo hlim takin mangaihtu ang chunga an chawl a Pathian fakin lam mup mup mai kan hmu chu ropui ka ti em em mai a. Pathian fakin an lam a. Amen, hallelujah, amen. Tiran au dual dual mai ropui an pe a. Chuti lai chuan kan an kal zela voi khat min an kal chuapui hnuah chuan vanram kawngkhar bulah vek chuan min din tir leh ta a. Chutah chuan ka sir dinglam kan hawi phei chu lehkhabu lian pui pui mai pahnih ka hmu ta a. A kawm sen leh a kawm var. Lalpa heng eng lehkhabu te nge ni le ka tia. A kawm sen kha khawvela mihring piang tawh zawng zawng hming ziah ka ziahna lehkhabu a ni a. A kawm var kha chu ka fate hming ka ziahna lehkhabu a ni a tia. Tichuan vantirhkoh chuan lehkhabu kawm sen chu han la chhuak ta a, ka hma a rawn keu ta a. chutah chuan khawela mihring piang tawh zawng zawng hming leh an chan chin inziak min hmuh tir a keini anga tia va ziah duah ni lo inchhuk deuh ang hi ka hmu a chu chuan mihring piang tawh zawng zawng chan chin inziak zelin ka hmu ni tah chuan lalpa ani hei lo piang thar ta se engtin nge i tih dawn a ka ti a thlarau thianghlim ka thai reng a chu thlarau thianghlim vek chuan nunna lehkhabu a hming ka ziak lut dawn a ni a ti a Ani lalpa, mi an pianthar veleh nge an thih veleh nunna lehkhabua an hming i ziah luh thin a ka ti leh ta a mi an piantharna a dik anih chuan an pianthar veleh nunna lehkhabua an hming ka ziak lut thin ani a ti a ani lalpa he nunna lehkhabua hming i ziah tawh sa hian thil sual lo ti leh ta ang sela engtin nge i tih dawn a ka ti leh a ani chuan he nunna lehkhabua hming ka ziahte tan thil pahnih ka dah thuan awi chuan malsawmna in ka vu rang a thun awi lo ani chuan an sualna ang zein ka thunun dawn thihna khawp thununna thleng an chunga ka thlen tir dawn ani a ti a chumi hnuah chuan vantirko chuan lehkhabu kawm var chuan la chhuak leh ta a ka hmaah chuan rawn keu leh ta a chutah chuan khawvela pathian fate zawng zawng hming a inziak ani tah chuanin pathian fate zawng zawng hming inziakin ka hmu ta a mi ṭhenkhat te chuan lal isuai kan hming a ni mai lawm a dang a awm lo an ti mahse a ni lo a ni lal isua krista kaltangin keimahni hming hi nunna lehkhabua min ziah luhsak a ni lalpa chu fakin rawh se chu lehkhabu ropui tak mai mi an tir lai chuan lo kal rawh min ti a ti chuan van lamah chuan min hruai lut ta a hei mi inah te chuan hei biak inah te pawh kan an lut a tian thil kan en ten kan thir kual ten kan el kual dun dun thin ani a mahse van ram erawh chuan min hruai lut a hawi kual na chang pawh ka hre lo thil dang en kual na chang pawh ka hre lo ka han lut che chu ten kan en a ka sir vei lamah chuan serafim ten rimawi an lo rem mup mup mai a chu serafim te rimawi rem chuan khawvel zawng ka ti vanram chung zawng zawng chu a luah khat tlat mai a an khawvelah chuan rimawi kan rem thin a a mawi em em na chungin a bengchheng ani leilam rimawi hi chu mahse vana erawh chuan Pathian fakin rimawi an rem a chu chu a bengchheng ve reng reng lo. Chu Seraphim te rimawi ram chu ka en reng mai a, music in mil lo la awm bawk si lo. Chu chuan chutah chu chuan vanram chung zawng zawng chuan luh a khat a. Chutia Seraphim te rimawi rem ten ka en reng mai a. Ka en reng lai chuan Lalpa chuan ka fanu helam rawn hawi rawh mi rawn ti leh a. Ka sir vei lam kan hawi phei chu lal thut phah var lian pui mai ka hmu a. Chutah chuan Lalpa a thu tih ka hria, mahse amah chu ka hmu thei lo. A sir dinglam leh veilama upa sawmhnih leh pali te thu ka hmu bawk a. A dinglamah sawm pahnih an thu a, a veilamah sawm pahnih an thu bawk a. Chung upa sawmhnih leh pali te chuan Lal thutphah var ropui tak hmaah chuan bawkkhup in chibai an buk ka han hmu ta a. amen hallelujah ropuina te chawimawina te lalna te thuneihna te hnehna te ita ani e tiin bokhupin chibai bukin ropuina an hlana chutia upa somni leh palitan ropuina hlan lai chuan van mipuite zong chuan amen ropui ro se hallelujah amen tiin lalpa fakan lo au dual dual mai a keini chuan hailuya tia au te hi milim ho mihlim ho tih turah te kan ngai a pat hetiang chu ka dong ve hlei nem te kan lo tia mihlim ho tih tur a lo ni bik lo van mi ten lalpa an chawimawi na tawngkam ropui ber ani lalpa chu fak ram rawh se Chuvang chuan Pathian faka chawimawina pekte Hallelujah ati Lalpa chawimawi hi kohhran mi zawng zawng tih tur a lo ni a pek bik an awm lo ti tur bik an awm lo Pathian mite zawng zawng tih tur a ni mai a ni tichuan amen hallelujah din lo auro leh thina ta chuan upa sawmhnih leh palita chuan ding chungin Pathian hnenah chuan ropuina an an pe leh thin a chutia ding chunga ropuina an pek zawh veleh chuan mipuite zawng zawng chuan amen hallelujah tin lo au rual leh thin ani tutenga upa sawmhnih leh paliten lalpa an chawimawi kan en lai chuan ka fanu vanram khan en te an ti leh a vanram kan en leh ta a vanram chu ni eng leh thla eng a ngai tawh lova chhun leh zan a awm tawh lova thil bawlhhlawh pakhat mah awm tawh lova pindan hrang a awm tawh lova chu mai ni na sual avang a lungngai hmel ka hmu tawh lo he leiah chuan ringtu hi sual avangin kan lungngai thin a sual avangin ringtu a rum thin a a mangang thin a lungngaihna zawng zawng a bo tawh a hlim takin lalpan fak kan hmu chu Vana chuan he lei kan rukna zawng zawng hi a bo tawh dawn ani. Lalpa chu faklam rawh se. He leiah hi chuan ringtu kan in a chung hian ringtu hian manganna a tawk nasa thin a. A changin sual hliam kan tuar thin a. Lungngan te hian min bawh thin a. Kei pawh van ka ngai thin. lungngaihna te zawng zawng a bo tawh a kan en thin he lei buaina zawng zawng an kalsan tawh a mangaihtu hnena hlim takin chawl kan hmuh te chuan an zinga tel ve ka chak em em a kan ena a chang chuan inlarna hmuh hi vanduai ka inti thin a ram nawm zia min hmuh tir a he leiah min dah leh a a changin ṭanna ruam min zawh tir ṭhin a lungngaihna hmunah te min dah ṭhin a mahse chung zawng zawng te chuan van min ngaih tir thin ani lalpa chu fakdam rawh se hlim em em in lalpan lo fak a thil bawlhhlawh reng reng awm tawh si lo lungngai hmel reng reng ka hmu si lo tap a lungngai hmel awm si lo tichuan kan en a chu van ram chhungah chuan pathian hmangaihna zam vel ka hmu bawk a ka sawi thiam dan chuan chhum hi rawn zam lut ta sela chhum hian tian min bawm min bawh ta sela mahse chhum din ta sela kan in en tlang thei lovang vanramah chuan Pathian mah chu chhum ang ni si hian kan in hmu tlang thei vek a tichuanin chu pathian mahnia zam vel te chu ten kan khawih thin a puan anga va pawh theih ni si lo hian a dam hian a dam thup mai a tichuan chu pathian mahnia chuan mi rawn mi rawn tuam a tichuan kamma lam kan en a sakawr var pakhat lo kal phei ka hmu a chu sakawr var chuan thla a nei a sakawr var chu kamain a rawn a rawn ding a sakawr var chungah min chuan tir a vanram chu min fanpui ta a vanram chu sakawr var chuan min fanpui a min thlawhpui a an la tlem em em mai ni ta chuan lalpa chuan ka fanu ente vanram hi mi zawng zawng awma tura ka buat saih sak ania nimahselengin lo kalan tlem ani chuvang chuan thu ka chah duh che a ni ka mi te hian min hrilhsak rawh nunna lehkhabua kan an hming ziak turin ka inpeih reng a nia aw hei hi mi zawng zawngna tur ka buatsaih sak a nia aw tiin min hrilh a sakawr var chuan ka awmna ngai vekah chuan min dah leh ta a chutah chuan sakawr var chuan min dah hnuah chuan vanram kan en leh a ka fanu van taksa ka en tir ang che aw a ti a van taksa ka han en chuan van taksa thole taksa ah chuan naupang te a thi pawh vanglai hmel ang ani to a pitar putara thi te pawh vanglai hmel ang an ni to a kan mangai te kan sar emaw tb emaw natna mak tak takin a ei chhia a kan suna kan thih thih te a thih ni te chuan a hmel hmuh tlak loh khawpa natna ei chhiat te pawn awm thei mahse vanah chuan khatiang hmel kha an pu tawh lo van taksa a thlak kheng an ni tawh a ni lalpa chu fakin rawh se a ropui ka ti em em mai a chuvang chuan i fapa a thih ni a hmel hmuh hreawm khawpa awm kha vanah chuan ti danglam ani tawh a mahse lalpan hriatna famkim a pe ang chenga i hmangaih kha i hre dawn ani lalpa ropui ber rawh se tichuanin hlim takin lalpan fak muk muk mai a hmelin ang vek an in tiat vek a an hmelin ang vek a mahse hei ka nu ni hei ka pa kha ani hei ka fapa kha ani tih mitin nen lalpan hriatna famkim ata a an in hre ngai vek hmelin ang vek si in hriat theih vek si in lalpan hriatna a pe a mi thenkhat te chuan chute in ang ka in en ava nuam awm lo ve an ti thin a mahse unaute u lei rilru a awm tawh lo ani lalpa chu fak ram rawh se chuvang chuanin pathian thu chu a changtute chauh hriatfiah a ti tlat a he mihring finna hian a hrefiah zo lova thlarau a ti var te chauh lo chuan an hrefiah lo tlat ani ta chuanin kan en a ropui ka ti a entirnan i pasal i hmangaih bikna kha vanramah kan tel phal sela hnawk i ti ber ang lalpa he ka hmangaihna ve hi leiah min zu dah sak rawh leiah ka zu dah leh ange aw kan ti ang he kan in hmangaihna hi chu leidam chung daih a nia hei ai ropui zawk hmangaihna in lalpan khitah chuan khawpui mawiah chuan ama hmangaihna in min hmangaih in hmangaihna ama hmangaihna in min tuam vek ani tichuan kan ina ropui ka ti chutih lai chuan lalpa fanu lam ve rawh aw min tiin pathian faka lam ve turin mi rawn sawm a van mi te zinga chuan ka va tel ve a lalpa fakin an zinga kan tel ve a mah sela ka rilru zawng zawng ka pe ve thei lo Pathian faka lamin ka rilru zawng zawng ka pe ve thei lo. A chhan chu leilama ka lo kir leh dawn tih ka hriat avangin chutih rual chuan an ṭhui lo kawr var hak leh ka ṭhui lo kawr var hak a inang thei ta reng reng lo mai a. Engatinge in kawr hangin ka hak ve theih loh a ka tia. Anni chuan nang chu thlarau hruai i nia keini chu thihna kal tlang tawh te kan nia kan in ang thei lo an ti a nang chu thlarau hruai i nia keini chu thihna kal tlang tawh te kan nia kan in ang thei lo alawm an tia chutihrual chuan ka taksa ka han en a vanram atang chuan ka taksa ka han en a ka thi dawn emaw min tia ka chhungte chuan ni khaw hre lo a awm ta tawp mai kutke zawng zawng mithi pak anga hit ta vek mai chu ka taksa ten kan en chuan thingbung angin ka zuk hmu a a letling ten min khai a min thing vak vak lai te ka awmah min nem a thawk min pek lai te ka en reng mai a lalpa khutah khuan ka haw duh tawh lo ka tia chutiang bawk chuan kan hmangaih kal ta te pawh an thih niin keini chuan kan au lawm lawm a lo kir leh rawh ten kan au lawm lawm a mahse an ni erawh chu an kir duh tawh lo kan hnen aiin an awmna khi a nuam zawk a ni lalpa chu fakrem rawh se I fapa mal neihchhun i rilru luahtu ber Lalpa laksak te pawh kha nang chuan i bulah cheng reng se i duh mahse i bul aiin a awmna khi nuam zawk a ni

unaute u kan mangai ber te kan rilru luahtu ber te min lak saka thenkhat kan pa te min lak saka Thenkhat kan nu te, thenkhat kan faril ru luah tu ber te, ka thenkhat ka aizawng tu ber te min laksak a. Mahse, kan mangai te min laksak tu hian aman min ngaihtuah dawn ani. Lalpa chu fakin rawh se. hlim em em in lalpa'n fak mup mup mai ka han hmu chuan chutih rual chuan ka taksa kan en a lu leh hi ka chak tawh lo kei pawn ka kir leh chak tawh lo va lalpa a chang chuan vanram min fan pui kher kher a leiah min dah leh lawm ka ti thin a lei thilah hian ka nun hian hlimna mu zo lo pathian nena chauh lo chuan chawlhna ka nei lo hlim em em in lalpan faka khawvel kan en leh a bawlhhlawh paihkhawmna hmun hmun ten awm ber ang hian khawvel kan hmu a ka kir leh chak tawh lo ani chutih rual chuan ka piah lam kan en leh a vanram bawk chu vanramah chuan piangsual an awm tawh lo lalpa chu fakin rawh se ta chuanin vanramah chuan an lam dan hi an lam dan hi danglam bik riau hian ka hria a engatinge in lam dan kha a va danglam ve ka tia leilam tawng takin han sawi dawn ta ila leilam tawng takin han sawi ila an van over hlom em em tih turun lo lam dawr dawr mai a over hei an over tih tur hian an zuang tor tor a an tlan kual pop pop a kut an beng te tian beng mai mai lo hian he ten an beng a ten an beng a ten an ching leh thin tichuan ka va kal hnai a an bula ka va kal chu an chan chin ka hnenah hin sawi hi an lo chak hlawm lutuk a ka bula mi chu engatinge i van zuang nasa em em ve ka ti a ani chuan khawvel ka dam lai chuan ke bul ka ni a pathian faka lam ka chak thin a mahse pathian fakalamna turin ke ka nei lo tunah chuan en rawh hei khawvela ka dam lai ka awh ber ke ka nei tawh asin chuvang chuan pathian fakin uar takin ka lam ani atia pakhat alo kal ve leh a kei chu maw khawvel ka dam lai chuan pathian faka ban phar tur ka nei ve lo tunah chuan en rawh pathian faka ban phar tur ka nei ve tawh asin pathian faka kut ben tur ka nei ve tawh asin tiin an lawm em em mai a vanramah chuan mit delte mit a var tawh a tawng thei lo te an tawng thei tawh a he leia an dam laia a rual awt em em te pawh vanah chuan an rual awtna zawng zawng a bo tawh a Pathiana chauh ringtu nun pawh hian lungawina kan nei a ni lalpa chu fakdam rawh se sum leh pai hian mihringna lungawina a thlen tak tak lova kan mamawh kan nei ni mai ni in ropui deuh hian lungoia tak tak a thlen thei lova pachiana chauh mihringin lungoina a hmu ni lalpa chu fakiran rawh se chuvang chuan vawiinah pawh hian unaute u he van khawpui he van ram ropui tak hi a ropui tiraw vawiinah hian ngaihthlak pawh nuam kan ti mahse he van ram he van khawpui mawia hian i thleng ve thei tawh em vawiina hian pathian hretu nge i nih pathian mi hriat thi tawla van rama i kal dawn ti chiang em he van khawpui mawia hian i kal ve dawn ti chiang em chuvang chuan kan nun cheu kan in buatsaih a ngai kan chhuanlam zawng zawng i dah chang u pathian i beisei ang u chu chu a pawimawh ber van lamah chuan piangsual an awm tawh lova rual awk awm tawh lo chutianga hlim em em lalpan fak lai chuan ka piah lawk kan ken leh chuan an lam dan hi danglam bik riau hian ka hria a invalam nasa ve nge in ti a ka tia anni chuan mo kan lawm an lo ti a ka hrethiam lo a eng tihna nge mo lawm chu ka tia anni chuan tun maiah khan lo thleng thar a awm a kan lawm nu te lawm an tia tichuan ka hrethiam ta ni leilam tan chuan thih ni kan hmangaih te kan thenna ni hi mahse van lam tan chuan kha kan hmangaihte kan thlah liamna ni kha ropui taka an lawmna ni a ni lalpa chu fakin rawh se leilam tan chuan khania khan kan tap a nu leh pa kan lungngai a fa ten lungngai an tap ani mahse khami ni ah khan kan hmangaihte ropui takin vana an lawm lut a vana chuan chawlhna an chang ta ni lalpa chu fakin am ne rawh se pathian fakin lam mup mup mai a ropui ka ti mawan lawma chuti rual chuan chuti lai chuan lalpan vawikhat chu vanam atan min hruai chu ka vanam ko chuah min din tira mi thi thlarau vanram kal leh hrem mun kal mian tir ta ni hreawm tak a ni pathian mi te an thih chuan pathian mi ropui tak te an thih chuan van tirko tam takin an hruai chho min hmuh tir thin a pathian piangthar ringawt an thih chuan van tirko pahnihin an hruai chho min hmuh tir thin a chung pathian mi thi te reng reng chu pa ber kan ni si an fa pamal neih chhun kan ni si nu ber ka nia ka faten la te bawk sia ka taksa kir leh ka chak tiin voi khat mah pathian mi thi te ka hmu ngai lo pathian mi thi te reng reng chu man mora u hmangaitu nen thlen ka chak tawh tiin chak takin van lama an hruai chho thin mahse ring lo mi thi te erawh chu an taksa kir leh an chak an kala tur hremhmun an hlau lutuka an taksa kir leh an chak thil hreawm tak tak ka tonga vawikhat chu hmun pakhat ah vawikhat chu ka pute te inah ka riaka a thlang lawkah ka nutei te in a awm ani ka nunaute ta chuan ka pute te inah ka ri ka pute te inah ka riak chu zingkarah hian chaw ei hma lawk hian ka nutei a boral tih min rawn hrilh thut mai a thlang a ni a insulai lungnal a rap palh a a tawlh liam a ni tichuan a tawlh liam a a in a insawh hlum a chu chu min rawn hrilh ta ni rang em emin ka tlan thla nghal a a chi atanga darkar chanve velah ka zu thleng ani tah chuan ka zu kan khawih a ar khuma a taksan lo muti chu kan khawih te kan khawih chu a lo la lum ani tah chuan ka phu nasa khawp mai a ti a taksa kan khawih te kan chah lai chuan a taksa atanga thlarau chuak a luba a lu bula lo dingin ka hmu ta ni a rapthlak lutuk tih ngaihna reng reng ka hre lo a lu bulah chuan lo dingin a taksa luh tumin ka hmu ta ni a taksa ten a en ngawih ngawih a sawi chhuah chi ni bawk si lo ka nutei thi avanga tap bawk a thlarau hremhmun kal tur ka hmu bawk a na hi ka ti lutuk a a taksa ten a en vawng vawng a tihian an en leh thin a khi khi kalna tur ania aw tia tumah hrilh a ngai lo a kalna tur a ni tih a hrechiang lutuk a a kalna tur hremhmun mei leh kata kang mei al sen zuai zuai mai meiin mihring a kang ral thei bawk si lo a rapthlak em em mai tah chuan a taksa luh a tum ka hmu ta ni ka tap nasa lutuk a ani hi chuan an tei a tuar nasa bik ani hi min tia ka thil hmuh ka sawi chi ni bawk si lo a lu a a thlarau luh tum lai te a kut hmawrah te luh tum a a ke hmawrah te luh tum a mahse a lut thei bawk si lo a beidawng lutuk te chuan a ruang kil tute hnenah chuan ka pu te ka nutei te ka pi te hmaah chuan a va ding a ka nu ka kalna tur hremhmun ka hlau em mai ka taksa kir leh ka chak min pui rawh ka u ka u ka mangang au thawm ri in hre thei nange ka taksa kir leh ka chak ka taksa kir leh ka chak ka u ka u tiin a au vak vak mai a a beidawng lutuk te chuan a ruang bulah an vei kual leh thin a a mangang em em mai a a taksa luh tum lut thei si lo a a ruang bula mangang em em a din lai chuan setla tirhkoh ṭhuilo kawr dum ha hawii ngho sei deuh deuh mai palian zet zet mai pahnih lo kal hian a duh leh duh lo sawiin an ṭham a an pawt a ṭhuilo kawr dum an hak tir a a duh lo chung chu a hremhmun an hnuk chho kan hmu chu kei phei chu ka zo lo ka ṭap khawng a min zawn chhuak a ani hi chuan a ruang hnaih tawh lo mai rawh se a tuar na bik anih hian tia ka thil hmuh kha a rapthlak em ani ta chuan a duh lo chung chunga hremhmun lama an pawt chho chu hremhmuna an pawt lut ta ni setana chuan ka mangaih ka fanu ka fa pa te u lo kal rawh u in tan hmun a la awm e ka tirhkoh te u khawngaih suh u mangaih suh u ana thei ang berin sawi sar u an tia mi thi thlarau zawng zawng te chu an man a sem hmuna an han pawt lut ta ni an pum an kang ut vek a a then chu an kang chawih ang deuh hian ka hmu a min deuh duak ang te hian ti chuan an au ring lutuk te chu setanan ka ngaithla peih lo an sokah meiling hnawra uan tia hremhmun chu chung meiling a bang meiling a chuat meiling niin boruak a chuan mihring panga beh tuma meiling thlawk nuai na te chu mihring ka chunga an thun luh saka tlatlang thei silan hroka an tih tan saka na ti em em orawl chuah hlei thei lovin an let top top mai te ka hmu ni chung hremhmuna kalte reng reng chuan an taksa kir leh an chak mahse an kir thei tawh lo thlarau khawvela inchirin awmzia nei tawh lo inchirin pathian au au mah se langin tumah pathian a tanpui tawh lo a tlai tawh chuvang chuan korin lehkhathawn panin a bungrukah chuan hun lawm awmah ka ngaithla che a chhandamania ka tanpui che a ti si a a tia unaute u tun hi hun lawm awm ani nakin ti suh tuna i inbuatsaih ve ngai a chhan chu tunah pawh kei chu ka la buai si kar leh ah chu ka la lut a lepek ah ka lut ang ti suh kan ti duh a chhan chu a lepek ah i chungah thil lo thleng tur i hre lo kan chhungkua thil lo thleng tur kan hre lo chuvang chuan ho u chhandam alonga chhungkua in kohran chungkua hi chuang kim ang u chhandam alonga ilut kim ang u pathian mi siak iniang u presbyterian ni ri ngot hi van kalna ani lova he kohran chunga hian salvation po ni ro inun buat sei fel ro kan chuan lam zong zong da tha vekin keima hi bul tan ka ngai ani tiin kan bul tan angaya ato bil tan kan soidu chu thalai rual hei tlei rual ho po kan soidu pathian fakin lam ro i taksa kha lalpa tan pe ro vuina hian awmuna ringot lalpa fak su van mi ten lalpan fak angin he leia van mi om te kan ni awangin pathian i fak ang u pathian i choi moi ang u pathian nena ropuna i pe ang u pathian faktu te zinga lalpa cheng thin ama fakna in i choi moi ang u chuvang chuan kan zavai hian khawiah nge kan pian pathian mi hriat kan ni em kan piang thar to em inen fi ang u pathian thu kan satan mal min som sak ro se